Sou, an heimat da melle mer ons zréck aus dem sonnege Rock Island. Ech si lo nach ëmmer an där Bar, sech wou ech d'lescht Kéier ageholl hunn, wou ech natierlech schonn dobäi gestuerwe sinn, wéi et alt sou üblech ass. Ech muss mech lo do. Oh Gott am Himmel. Oha, eng Gees, eng Gees, die kann ich gebrauchen. Maja, an... Ja, wir müssen uns auf den Weg bei... Oh, ich meine, du sind Fall mit mir. Ja. Wow, fick dich, gell. Ah. Bassmuppen. Sitz, sitz, sitz, sitz, sitz. Nee! Mm. Dit mal Muppen. Dir misst stierwen. Sou, lo wäert ech jo endlech kënnen ausschwätzen. Maja, mir wollten ons op de Wee fir an d'Pirates-Cove maachen, fir eise Kolleg ze befreien. Mat deenen hei Fäller kann ech vläicht nach eppes ufänken. A ma da wënschen ech iech vill, vill Spaass beim Nokucken. D'Opnam ass mar lo virdrun zwar ofgebrach wärend dem Spillen, well d'Spill iergendwéi ausgaangen ass, keng Anung firwat. Ah, probéier mol fir, fir, fir d'Kand geschaukelt ze kréien, ech mol so. Ekelhaft. Asch, ah jo, an ech hun endlech färdeg bruet d'Spill op Däitsch ze stellen. Ja komm, verwann dech. Also wat ech muss éierlech soen, ech hun beim Far Cry 2 hun ech d'Verletzunge vill besser fonnt, do hat ee vill méi, Differenzen ëmmer, ma ech géing soen, da maache mer zomol mol vun hei iwwert d'Map, iwwer Schnellreise, da geet dat Ganzt e bësse méi séier. Ah, muss ons enger an enger Folg schonn Zäit huele fir e puer Plazen anzehuelen. Sou, ech hoffen, ech hoffen d'Spill dat stiert se net enk of, gell, dat muss net sinn.

Zu Sealsow, vun hei gesäit déi Insel guer net esou grouss aus, an ech gleewe kaum, dass déi Bierger dohannen erkundbar sinn. Kann ech mir iergendwéi net virstellen. Ech mengen, et ass och esou. Mee se ass awer, se ass scho grouss genuch. Do ass alt just d'Kulisse am Hannergrond, fir dass dat Ganzt méi grouss ausgesäit. Majo, da fléi mer mol ab. Ah, mir kéinten, na, ech menge, mir fléien a sech mol bei den Tuerm. Da gi mer mol dat Gebütt hei. Mol erforschen, da wësse mer och mol wou wat drun ass. E Freck, also ech muss Iech ganz éierlech soen, ech sinn awer e Freck vu Wicked. Also Titan, dat wäert elo, wéini den Donneschde eropkomm. Hallo? Dokter Earnhardt? Hey, Davey hier.

So, dat do war jo mol en gudden Abstieg aus dem Paraglider, wéi ech bis elo nach net hat. Dir musst verstoen, ech hat d'Spill op der Playstation gespillt, dat heescht eng bëssen aner Steierung wéi dei Leit do. Ah, ech muss do hinten an déi kack Basis do, ah stëmmt. Däerf ech wéinstens Alarm ausléisen? Ech hu keng Loscht rouseg ze sinn, dat muss net rëm sinn. Hëpp, eriwwer, oh Gott am Himmel. An da scho riwwer.

Ech wetten hien ass Elektriker. Ah, wat gesinn mer da Spannendes? Als éischt eng kleng Hütt, net interessant. Eng Kanoun, scho méi interessant. An eng Insel mat engem Schrein oder iergend esou eppes. Bon, egal, d'Prioritéit läit op der Basis elo. Da schwénge mer ons hei mol direkt iwwert d'Seel erof. Fähigkeitspunkt erhalten. Cool. Nee, nee, nee, am Merkel muss... Das, das ist wirklich also... Was, wo bringt mich da lo? Nee, hier wissen nicht Waff. X. Das ist wirklich schon so... Viel Spieler zwischen der spielt dann... Also schwer sich... ass et schwéier sech un eng Steierung vun engem Spill ze gewinnen. Also wéi gesot ah, du nach schon den éischten so do ass nach een ah, héiert Schleckoun dann hëllt nächste Mal iwwer Gummi ne do wéinst ass net do héiert méi geil op Däitsch un. Dose Poulet, Poulet, Géigner, Géigner, ah, et ass de Chef, ok, Géigner, deen do hat ech schonn, hei ass nach een, deen do schalten ech mol direkt aus. Ah, wat, ech waart léiwer. Ass do emol Käfeg iergendwou? Dunn ass nach e Poulet. Ginn déi eigentlech als wëllt ugewisen? Nee. Do ass nach een. Do ass nach een. Putain, do sinn ze relativ vill Géigner, muss ech soen. Hien ass Nummer eent. So. So, also dass dat net héiere gell. Wie gesäit an der Hand aus? Hoffen ass dës Kemmer bei der éischt ka klappt. So mir hatten hei die zwee die hunn speien no. Poulet ass nach e Géigner. Ech ging so die dran, die zwee wären die nächst. Komm hat Luft un.

Ah, dran ass nach een. Ah. Voilà, am och leef enker drop schëissen. So. Okay, dunne sinn der nach dräi Stéck. Ech ginn awer mol eng Etage méi erof. Mol luussen, wat hei esou ass. Dohannen ass nach een. Sou. An d'Spannung steigt. Weiss net, war eng kack Schlaang, mengen ech. Do ass eng Schlaang. Okay. Ja, si am Gangen. Si am Gangen. Ech kann net méi séier ma wie ech kann. Wat do ass nach en Alarm. Ech meng ass awer de letzten. So. Ich meine, du müssen mal sagen, schon all gut. Ich kann mich erinnern, die letzte, wo ich die alte Mission gemacht habe, da ist nicht so gut gegangen. Oh, 12 Dollar, los nicht zu erreichen. Dann lass ich auch noch rein. Ne, die zwei habe ich niedergemäht. Kanole, dann. Ne, nicht Waffe, wie es Stopp damit.

Ah, komm. So. Schönes. Falls er toll.

Ah, der war won net so schlecht lo. Ah, hei. Komm, gif mir etwas, was ich brauch. Zellschlüssel, okay, gut. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Ah, mir aus dem Kackel fand schon keine Munition, gell? Sou, a lo geet ab in die Höhle des Löwen. Boah, ich drehen voll... Ich drehen voll einfach so lang wie Mission hei geht. Also am einfachsten. Oh, Batterie, was manchmal Batterien. Oh, hier ist Munition, da ist gut. Oh, Bases. Ah, Waff wiessen. Äh, da wann ech wëll, da geht natürlich schon net. So. Putain. Oh, da hun de Fanger gebrach gell. Bei Far Cry 2 war wins e bëssen Ofwiesslung do drannner. Hei ass net so mat der Ofwiesslung ass nach Fas. Ah, okay, da kann ech lo rem hart fir gonn. Ja, die Schutzwesten, die Säck. Oh, die spielen mit falschen Mitteln und der Schutzwest aus, das kann nicht... Oh. Lisa. Oh, Drogen. Scheiße. Was willst du? Dass du weg kannst. Die, die ja, da war noch nicht raus, gell? Aber ich meine, wir plündern mal, vielleicht können wir uns ja nur dann noch ein paar Sachen kaufen. Batterie muss rem enke die muss zwar viel wert nee ah. die muss zwar verdammt viel wert auf der Insel Moment ich muss kleine Bäuerchen machen kurz den Mikro ist gemacht das ganz gut also sollte so brennen verschiedene Leute vielleicht verstohlen Ich komme, Lisa! Da waren sie sicher nicht alle gut. Also, das sind interessante Sachen. Porzellankrop. Da war zwei Schrott dran, gell, ehrlich. Ja, hun och well vill Munitioun hei. So. Sa, awer hei Schnaps, Brout, Dir liewe jo wéi d'Kinneke, muss ech mol ze soen. Wen ass denn da dran? Geschieht lo?

Jo anscheinend ass déi ganz Saach net esou gutt gelaf. Wéi et weider geet gesitt der net an der nächster Folg, schmi elo nach ech zünde mer mol eng kleng un hei. Ah do ass et jo.

Oh, what the fuck? Ah, lass geht dat. De Fluchtversuch. Mol rëm eng Kéier. Oh, okay, dat schon da wat. Oh, dat Haus ist ziemlich schrott. Komm, du packst dat. Gib alles.

Ze schwätzt wéi wann dat normaalsten der Welt wier. Ja natierlech schéissen ech op déi, wat soll ech da soss maachen? Come on, wou bleift déi nächsten? Schéin.

So gespaant op ech elo muss selwer deen erfueren op er nee nee alles gudd. Ah da muss ech awer déch déi Höhl do fannen oh freck dat ass awer weit do ënnen ah Sodbrennen ass eppes ellnes ah hei geet anscheinend ran bleifs de. Ah, herrlech. Wéi zerleeft. Ah, jo, loosst mech duerch, ech si sou, ech si sou am Stress. Komm, laf nach e Stéck. Ah, elo leeft et net méi. Bist ze gutt fir ze lafen, jo? Ah, wat huet der schéin Science Pit. Haa mer déi Ladebildschirmer do gehalen. Maa mech fäerdeg. Lisa? Huh? Daisy! Ah, mer, jo, ok.

Ah, ech kenne anscheinend net vill dovunner. Ah, ech mengen dat haten mer awer och nach séier. Esou, dat sah aus der béis. Esou eng Höhl hätt ech och gären. Huet zwar verdammt vill Höhlen an dem Haus, den Dokter do. Da hannen ass dat. Komm, schwamm, schwamm. War wat stoch leef eng Kopp als echt. An du hast menges schon. So. Ich komme da wieder rauskommen mit dem Boot. Wat sinn déi komesch Schluten do? Okay. Wat ass dat do?

Beschäftegt bleiwen. Sou, ma gi mer mol raus. Aus iser Höhl lei. Ma hat mol net so schlecht gemacht doten. Ah, wie ich die Ladebildschirm do hassen. So, ich mengen...

Nee keen? Nee? Ok, dann net. Ma da géing ech soen, da maache mer hei eng kleng Paus an ech soen Iech Merci fir d'Nokucken. Wann et Iech gefall huet, da kënnt Der jo mech abonnéieren, e Kommentar hannerloossen a vläicht och liken, wann Der Loscht hutt. Dat wier séier gemaach. An da géing ech soen, gesi mer ons bei der nächster Folg erëm bei Far Cry 3. Bis dann, ciao!